Mae Outsiders yn prosiect theatr ar gyfer pobl ifanc sydd yn defnyddio technoleg digidol fel rhan allweddol o'r sioe. Daeth y syniad yn wreiddiol o drafodaeth rhwng fi a David Haylock, y ddau ohonyn ni'n edrych ar theatr a digidol, yym, ac oeddwn i moyn trio dod o hyd i ffordd lle oedd y profiad theatr a sut mae pobl yn defnyddio'r digidol yn gallu dod gyda'i gilydd heb i'r theatr bod y peth mwy pwysig neu y technoleg digidol bod yn y peth mwyaf bwysig, so trio cael y ddau fod yn gytbwys gyda'i gilydd. Dwi'n chwarae cymeriad Seren, sef merch 16 oed, a mae bach o Fantasist swn i'n dweud.
Mae nghymeriad i yn bymtheg, mae fe yn wneud parkour a mae fe hefyd yn cwrdd â dynion a merched am y tro cynta. Dwi ddim yn siŵr os mae'n hoyw nhw beidio eto, ond mae jyst yn trio gweld be, be mae fe'n hoffi. Trwy'r blog Outsiders, maen nhw'n siarad â Sam, sef gyda. Fi, ia, dwi'n chwarae Sam. Mae o yn dod o Loegr. Gynna bach o issues efo perthyn a lle mae'n dod o. Mae'n deulu o'n Gymraeg. Dwi ddim yn siŵr pwy ydi o, os gynna... Dwi ddim yn nabod ei fam o.

Maen nhw'n cwrdd gyda'i gilydd achos bod nhw gyd yn teimlo bod nhw'n outsiders neu bod nhw ddim yn perthyn i rywbeth am ryw reswm. So maen nhw'n teimlo bod nhw ar wahân a maen nhw jyst moyn dod o hyd i rywun sydd yn deall nhw. Mae reit ysgafn achos mae e gynulleidfaoedd ifanc iawn fatha 14. Swn i'm yn galw fe'n ysgafn o reidrwydd, swn i'n dweud mae yna elfennau ysgafn ynddo fo ond mae o'n delio efo issues eitha' tywyll a eitha' efo hunaniaeth pobl ifanc. All Welsh people are outsiders, aren't they?
Yeah, are they? Yeah, minority and all, people just don't get us. What, don't get Welsh people? They don't get you two?
Both, I guess. Maen nhw'n siarad mewn i'r cameras ac mae llun nhw yn dod lan wedyn ar y sgrîn sy o gwmpas. Mae'n rhoid ongl a spin newydd i'r sioe gyfan achos allech chi fod yn gwylio un sioe yn gwylio'r llwyfan ond efyd allwch chi fod yn gwylio sgrin sydd yn rhoi sioe completely wahanol i chi o jyst gwynebe a fel hmm. emosiwn sydd yn gyda'r cymeriadau. Dyma siwr fod y peth pwysicaf yw bod y cynulleidfa wedyn yn gallu cyfrannu at y blog ei hunan gan um, danfon negeseuon at y cymeriadau a mae rhai'n dod lan ar y sgrin gwmpas. Dyn ni'n gorfod ymateb, ymateb iddyn nhw a wedyn, ti'n modd, os ti'n cael rhai pobl, especially pobl ifanc yn yr ysgol, maen nhw fel, O be am ni ga'l twîtio a petha ffyni so ti'n gor'o' delio efo rheina jyst ignorio n'w a wedyn ti gor'o' gwbod pwy rai i ateb. It's always just me and him.
So that one make it awkward. 'Dyn ni ddim yn gwbod lle fydd y trafodaeth yn cymryd ni neu pa fath o sbardun fydd y cynulleidfa yn rhoi i'r cymeriade 'ma. Wahoddiadau i fynd ar ddeits a ballu a gofyn os dwi'n yy Os ydw i'n hoyw? Dyna yw un o'r pethe reit diddorol am defnyddio Twitter yn y theatr yw er bod ni mewn bocs du fan 'yn, gall y stori datblygu tu hwnt i'r bocs 'ma. Y peth gyda defnyddio technoleg mewn sioe yw Os ma fe'n gweithio, mae'r sioe yn amazing. Pan dyw e ddim yn gweithio, neith e jyst derailo y sioe yn gyfan gwbl a neith y cues falle ddim dod lan, falle neith neith e rhoid yr actorion off. Mae'n brofiad, yn dyw e, gwahanol. Mae e'n brofiad gwahanol.
Mae jyst yn, sori, mae jyst yn wych bod ni'n cael perfformio mewn gŵyl rhyngwladol, ma' 'na dros 22 wledydd a pobl yn dod i weld o dan mor, felly mae jyst yn, wel, mae'n gyfle gwych. Dwi'n gobeithio y bydd y sioe 'ma yn gallu datblygu'n pellach a bod 'na Fwy a fwy o bobl yn cyfrannu at y sgwrs. Mae Ar Goch 'di cyhoeddi bod nhw am fynd â'r sioe ar daith rhywbryd yn y dyfodol, felly dwi'n edrych ymlaen at ddatblygu'r sioe pellach ac i caru'r sgwrs 'na ymlaen gyda'n cynulleidfa ni ac i gweld beth sy'n digwydd yn pellach mewn bywydau'r cymeriadau 'ma.